Tēnā koutou. Tēnā koe. Tēnā koe. Ki ngā, ngā maunga, ngā awa kua tae mai ki tēnei hui, tēnā koutou, he mihi mahana ki a koutou katoa. Ki ngā taniwha hiku roa. Tēnā koutou. Ki a koe hoki, tēnei. Nui ngā mihi ki a koe. Nāu tēnei hui i whakarite, I te whakahaere, nā, i te manaakitanga, tēnā koe te au. He mihi hoki ki ngā kai hangarau ki muri rā, Matt rāua ko Philip. I taku taenga mai i mua rā, i haere au ki a Matt ki te tuku atu taku Kauwhau nei ki te whakauru ki te rorohiko i taku taenga atu ki a ia i te pēnei ai ia ki a ia. Me taku waimārie, ko kite koutou te nui o ōna uaua, te awhi mai te tangata rā, engari Ā, kātahi ka kitea ōna kao mō taku hē i te taiaroa noa iho tōna tinana nā te roa o tōna noho. Engari, he mihi nui ki a rātou. Ā, ko taku, ā, ia he mihi tēnei mai i Maketū tae atu ki te tihi o Tongariro, ā, āe, nō Ngāti Tūwharetoa tētahi taha, ā, o tōku māmā. Ngāti Raukawa hoki, Waikato Maniapoto. Ā, engari kia kore au e hīkoi pēnei ana, me kōrero hoki mō tōku pāpā, ā, nā, nā tōku pāpā te toto Pākehā, Hūrai hoki, e rere haere ana i roto i tēnei tinana poto. Ā, nā reira, tēnā koutou. Ā, ko te kaupapa nei, ko Te Kura Kaupapa Māori, ā, whakapai i te ara hei oranga Māori i te ao hurihuri nei. I puta tēnei mai i taku tuhinga roa, ā, ko te ingoa o taku tuhinga roa mō te Tohu Paerangi i, i, i mutu, i oti i te tau 2014, Hei oranga Māori i te ao hurihuri nei, Living as Māori in the World Today, An Account of Kura Kaupapa Māori. I puta tēnei nā toku hiahia ki te ki te mōhio pēhea te te mahi o ngā Kura Kaupapa Māori ki te whakarite i ngā ākonga kia kia tū hei Māori i te ao hurihuri nei. Ā, nā reira, i kōrero au ki ngā, ki rātou, ki a rātou i tīmata i, i tēnei huarahi, ā, rātou i whawhai ki te whakatū i ngā Kura Kaupapa Māori, ā, me ngā ākonga, ētahi o ngā ākonga i puta i, i ngā Kura Kaupapa Māori tuatahi o Tāmaki Makaurau, 12 o rātou. Ā, me te kī, āe, i tīmata tēnei whakaaro i a Hoani Waititi. Ā, he paku kōrero mō ngā āhuatanga i mua i te, te whakatū, te tīmatanga o te Kura Kaupapa Māori, mōhio pai koutou. Ko te hiki o ara, ora, aro, ka, tōrangapū o te iwi Māori, ā, tērā tētahi āhuatanga whakahirahira i waenganui nā tau 1970 tae atu ki te 80, ā, i te whawhai a ngā rōpū mō te reo, te oranga o te reo Māori, mō te whenua Māori, ā, e ngaro haere ana, ā, me ngā mātāpono o te Tiriti, kāore te Kawanatanga i te whai i ērā āhuatanga, ā, i puta hoki te rangahau a Richard Benton i taua wā, me tana kī, te mate haere te reo Māori, ā, i raro i te rima o rau paiheneti, ā, nā tamariki kōrero ana i te reo Māori. Nā tērā, kāore te Kawanatanga i te tino āwhina ki te kāre rātou te tino hēhē ki te āhua nei, kāre rātou tino hēhē ki te āwhina, ki te whakaora i te reo Māori, nā ngā whānau Māori kē i whakatū i ngā kōhanga reo. Nā, ko taku tamāhine tētahi wērā pēpi i roto i taua whakaahua. Nā ngā kaumātua te reo i whāngai atu ki ngā tamariki nohinohi me ngā pēpi. Engari i te mutunga o, i te wā i puta ngā tamariki nohinohi nei ki Kotahi te wā ki te haere ki ngā kura tuatahi, kāore he akomanga, kāore he kura hei tiaki i tō rātou reo me ngā tikanga Māori. Kāore roa i matemate haere te reo o ēnei tamariki i te noho whakamā rātou i roto i ēnei kura auraki, ā, nā tērā i, ā, i te, i te kura, i te Kōhanga Reo o Hoani Waititi nā Peter Sharples mā i whakaaro ki te pupuri i a rātou tamariki. Kāre rātou i, i te tuatahi, i tuku atu i ētahi o ngā tamariki nohinohi ki, ki ngā kura, auraki, kāore i roto i te toru marama i ngaro haere te reo o ēnei tamariki me, te, me ngā tikanga. Nā tērā i, i pupuri a, a Peter mā te whānau o Hoani Waititi i a rātou tamariki nohinohi ki te kōhanga reo, ā, nā tērā te tīmatanga o te oro kōhanga o te Kura Kaupapa Māori. I taua wā ko te ingoa ko Te Kura Reo, kāre anō kia puta tērā te Kura Kaupapa Māori. Ko te reo Māori me ngā tikanga ngā kaupapa o te kura rā. Ā, mō te rima tau i noho pōhara Te whānau o Hoani Waititi kāre te kawanatanga i te whakaae ki te tūnga o ēnei momo kura, kāre te tuku pūtea, kāre te tuku rauemi, ā, nā te whānau kē i nei mea katoa. Ā, i te tau 1987 i whai te whānau o Āwhireinga, te kōhanga reo o Āwhireinga i te tauira o Hoani Waititi. I whakaaro a te whānau o Āwhireinga, i kite rātou, i tukua atu i a rātou tamariki ki ētahi o ngā kura pērā i a, oh, ko Richmond Road tētahi kura i roto rā, ko te, tētahi wāhanga reo rua, tino um, ngāngā tērā kura ki te āwhina, ki te, kia ora tonu te reo Māori o ēnei tamariki o te kōhanga reo engari he rerekē, he matatau ake ngā tamariki o te kōhanga reo i tō tērā reo o te reo rua. Ka riro i te pērā hoki ngā tamariki i ngā tamariki o Hoani Waititi. Nā reira i pupuri a Whireinga i a rātou tamariki nohinohi ki ki te kōhanga reo. Ko tērā whakaahua ki te taha matau Nō te nūpepa Auckland City Harbour News i tērā tau, 1987, ā, kai roto i te whakaahua rā ko ngā mokopuna o Whātuki, tuakana nepe, a Elizabeth Rata hoki, kai reira ia me ana tamariki, ā, i roto, ko ngā kōrero o roto rā, he whakaatu, he, he, ā, e kī ana rātou, ā, E kore mātou e tuku atu i a mātou tamariki ki ngā kura auraki, mēnā ka huri ā tātou tamariki ki te ono, ko te ture o te whenua nei, me whakauru ki te kura. Ko tā rātou, ka haere ki te whare herehere. E atu i te tuku i a, i a mātou tamariki ki, ki ērā kura, kura. Ka pupuri tonu ki te kōhanga reo. I te pērā rātou. Ā, i, nā tērā whānau, te whānau āwhirenga hoki, te, te hiahia ki te, ki te whakatū i ngā kura kaupapa Māori, i taua wā ko te kura reo tonu te ingoa, ā, ki te whakatū i ngā kura reo huri rau nei i Aotea, i a Aotearoa. Ā, he rerekē, i te, ā, wha, kaha tonu a Hoani Waititi, te whānau o Hoani Waititi ki te tiaki tō rātou ake whānau, te hāpori rā, he nui tērā mahi i raro i te pōhara. a Te Whānau a Whireinga nā rātou i whakaaro ki te whawhai i te kawanatanga ki te i te taha tōrangapū, i te taha ture hoki kia tū ngā Kura Kaupapa Māori. Te ingoa Kura Kaupapa Māori nā Tuki Nepe, Tuakana Nepe te ingoa nei i puta. Nā reira i whaihua rātou, Ā, ehara i a Āwhireina anake i, i ka riro, i, i, i mahi tahi rātou ko Hoani Waititi, ko, ā, Cathy Dewes mā, ā, i whai pakanga, i pakanga atu ki te Kawanatanga. I te tau 1989 i, ā, whakatūrihia i te Kawanatanga, i ngā Kura Kaupapa Māori. Tekau tau whai atu i tērā tekau tau whai atu, ā, ko te Te Aho Matua i whakaturehia te kaupapa o Te Kura Kaupapa Māori. Ko ngā kaiako tuatahi o ēnei Kura Kaupapa Māori, ko ngā manene o te pakanga. Arā, ko wai a Kāterina Te Heikōkō Mataira. Ko i te tīmatanga o te Kura Reo o Hoani Waititi, nā Peter Sharples i karanga rāua ko Aroha, i karanga atu ki a Whaea Kāterina ki te haere ki te kura rā ki te tū hei kaiako, hei tumuaki. Nā reira, ko Whaea Kāterina rāua ko Whaea Aroha ngā kaiako tuatahi o te Kura Reo o Hoani Waititi. ā, ki te taha matau ko Graham Smith, ko ia tētahi o ngā kaiako i te kura o Maungawhau, ā, i puta tērā i te whānau o Awhireinga. Ko Maungarongo ināianei te ingoa, Te Kura Kaupapa Māori o Maungarongo. I ai ki ngā Pae tahi rātou ngā ākonga i puta i ērā Kura Kaupapa Māori tuatahi, i ai ki a rātou, he hunga matatau ēnei, a Tuia Graham, he hunga matatau ki te reo Māori me ngā tikanga, i tupu ake rātou i roto i te ao Māori. He momo whānau wēnei he whānau ēnei kura, he tino tiaki ngā kaiako i ngā ākonga pērā i a rātou mokopuna tamariki rānei, ā, me te, nā tērā i te tino hiahia ngā ākonga ki te noho ki te kura, kia whai angitu, ā, pērā i ngā rangahau o Bishop, Bishop rāua ko Berryman. Ko tā rāua, o tā rātou kōrero, koitahi atu hoki, ā, ki te tuku aroha te kaiako ki ana tau ākonga, mēnā ka kite ngā ākonga i te manaakitanga, te aroha, te āwhina, ka tino hono te ākonga ki te kaiako ka whai hua. i te mahi. Pēnei, he tauira ēnei ākonga a te whānau nei i tērā āhuatanga. Ki te koutou tērā whakaahua o Graham i roto i te akomanga, ehara i te akomanga anake te wāhi ako. Ko te marae hoki me te taiao i taua wā. Ko te marae o Hoani Waititi tētahi wāhanga. tunu ako, he wāhi pai mō ngā ākonga rā i ako rātou i ngā āhuatanga o te pōwhiri, te karanga, ngā waiata, ngā āhuatanga katoa. Engari ehara i te mahi ki mua, ehara, ko te hāpai o hoki i ako rātou ngā āhuatanga o te ringa wera. Ētahi wā, I haere rātou ki Te Waitākere, ki te ngahere o Waitākere, i reira noho puni ai, ā, i ako rātou ngā, ngā āhuatanga, ngā tikanga o Tāne Mahuta, te, te, te mahi hopu tuna, mahi, mahi tērā. Tētahi atu wā i mea mai rātou, Nā Whaea Katerina rātou i tari atu ki tōna wā kāinga ki Whāingaroa, ā, i reira rātou i ako i ngā āhuatanga o te, te moana, te, te, ā, kohi, ā, kai moana, kai māi, mātai, mātaitai, te, he aha atu, te hiika, ā, ō, me te kaha o Whaea Katerina, tōna, ā, Pūmanawatanga te tito kōrero pūrākau. Ia pō, i te wā i reira ngā ākonga ki tōna kāinga, i te tito a Whaea Kāterina tētahi pūrākau, i te kōrero ia tērā ki ngā ākonga i taua pō, i roto i taua pūrākau ko tētahi tikanga. Te pō whai atu i tērā, he pūrākau anō e he um e hāngai ana ki te mea o te pō tuatahi. He tikanga anō o roto. Ā, nā ngā ākonga nei i mea mai nā tērā mahi i i puta te ngākaunui ki te mahi tuhituhi te tito ā, o rātou ake tuhinga. I te wā pakeke haere rātou. Ā, ko te, kei roto i te Aho Matua, ko te kōrero, kia rua ngā reo. Te tuatahi, me ako i te reo Māori, kia matatau ki te reo Māori, kātahi ka huri ki te ako i te reo Pākehā. I te tīmatanga, He, ā, i te noho wehe te, te wā ako. I te wā i te ako i te reo Pākehā, i te noho wehe te akomanga, ngā tamariki me te kaiako. Ā, he, he wā I taua wā, i te ako tonu ngā whānau pēhea te haere o te kura kaupapa Māori. Maumahara au i te wā i Maungawhau, ā, mātou ko tōku whānau me taku tamāhine i tīmata, ā, nā karaehe i kura, i kōrero mātou i te whānau hui e pā ana ki te ako i te reo Pākehā, i whakaaro mātou, oh, āe, me whakatū te karaehe nei i te ata o te Wenerei, ko Wareware au te, engari he ata. te wā o te ata. Ā, i, ka, kāore roa i kite mātou kua hē tērā, i hē tērā. Ā, i te ako rātou i te reo Pākehā, i te mutunga, i puta ēnei tamariki ki te wā, wāhi tākaro, ka kōrero pā, tonu rātou i te reo Pākehā, kāore roa Ka kōrero te katoa o te kura i te reo Pākehā. Nā tērā āhuatanga i panoni mātou i tērā wāhanga ako ki te mutunga o te rā, ā, kia kore te reo, ā, kia, kia tū tonu te reo Māori i te, i te, te kura. Koinei etahi o nga o ratou i i uiui au mo taku rangahau. He tauira enei tokorua o nga momo mahi o nga akonga nei, ko Mana Mohio Pai koutou ki a Mana Epiha. Ā, i te wā o te whare, i te wharekura ia, ā, i mema ia i taua wā tonu i tīmata ētahi o rātou ki te mahi mō te reo irirangi, ā, he reo Māori taua reo irirangi whakapaoho atu i roto i te reo. ā, me tētahi wāhanga o te pouaka whakaata i tīmata i taua wā tonu, ahakoa i te kura tonu. Nā reira, i te mutunga o te kura, he māmā noa iho ki te takahi i taua huarahi i te pouaka whakaata. tokoono o rātou i, i uru atu ki tērā ao, te ao reo irirangi, pouaka whakaata. Ā, ētahi atu i tīmata, i whakauru ki ngā whare wānanga ki te ako i ngā pukenga o te kaiako, ko hoki atu ki ngā kura kaupapa Māori, e ta, te nuinga o rātou, ā, ko Pikihuia tērā, Pikihuia Pōmare nō te whānau o Maunga Whau, Maunga Rongo, a, ko ia tetahi, katahi ano ia kia riro i, ka riro i a ia tana tohu kairangi, a, kai te mahi ia ināianei, a, mo te mahi, um, na te hinengaro o te tangata, ko tera tana, tana mahi. I whakatō te kākano kia tū whakahī nā te Kura Kaupapa Māori ki au nei. I taua wā, i whakatō te kākano kia tū whakahīhī rātou kia kaua e mataku, kia kaua e whakamā, kia kaua e kaupare atu i tō rātou Māoritanga. Ko te mea nui, ko kite au i roto i ēnei ākonga, ko tō rātou kaha te tūmāia i roto i tēnei ao. Ka, he, e rua ngā kete ka kawe, kawea e ēnei. Ā, ko te kete mātauranga, te reo Māori, ngā tikanga Māori, ā, tū pēnei ana me te kete, ā, reo Pākehā, mātauranga Pākehā, te, te hīkoi pēnei rātou ki te ao. Ana i ētahi anō o, o ngā ākonga o taua wā, Ā, ko, ko Raikura, i, i tīmata a Raikura i, i te, ā, te tuataua haere ki te whare wānanga, ā, kātahi ka uru atu, uru atu ia ki te pouaka, mahi o te pouaka whakaata. Ināianei kua, oh, me te mahi whakaari, ā, ko hoki, ko huri ki te kohanga reo. He kai te kui e tētahi, he kaiako i te kōhanga reo o tōna māmā, te kaiwhakahaere hoki o tōna, o tērā kōhanga reo. Ko mahanga tērā ki runga rā. Ko te mea pai o ēnei ākonga pēnei ia e rātou katoa, engari ka titiro atu au ki a mahanga ka whakaaro au, kua. He kaha rātou ki te hoki atu ki te ao, ki te whakahoki atu i a rātou, i ō rātou pūkenga, pūmanawatanga, me te mōhio, ā, ahakoa kua tupu ake rātou i roto i te tāone nui o Tāmaki Makaurau, me hoki tonu ki te wā kāinga, i reira wā rātou ake tikanga, wā rātou ake reo. Ā, he tauira rātou mō ērā āhuatanga. Ko Mahanga tētahi kua Kai te pouaka whakaata ia, mahi ana, ā, he, ko hoki atu ki te Kura Kaupapa Māori, he kei runga, ko te tiamana o te poari rā. Ā, kei raro rā ko Marama, Mārama, ko te pouaka whakaata anō tēnei, ā, me tana pē, tētahi o ana pēpi. Nā, ko te, te take mō tēnei whakaahua, ki te whakaatu atu ki a koutou, he tamariki katoa kei ngā ākonga, he, he, he rēnga anō, ā, he, te, he, he, he rēnga anō. Ā, ka poipoi ā, wē, wērā ākonga rātou i puta i ngā Kura Kaupapa Māori tuatahi, ka, kai te poipoi rātou i a rātou tamariki ki, ki te ao Māori. ā, ka whakanui hoki i te ātaahua o tā tātou reo Māori. Ā, nā reira, oh, me te kī, tētahi kōrero nā Maha, Mahanga, ko tāna, he kaitiaki mātou katoa, ngā ākongā o mua, he kaitiaki mō tō tātou reo, mō ā tātou tikanga whakapapa, whakapapa hoki. Ā, nā reira, Me motu pēnei i taku kauwhau, tangata ako i te kāinga, te tūranga ki te marae, tau ana. Tēnā koutou.